Atua kaka Acholi acel ki kaka Luo ducu ma tye i wi lobo ni myero amotwu ka mo keken ka ma atye iye jol mota abino ka lok ma yat pe yom ka ineno muda ineno mudane pat tutwal kit ajwi-ni kakana cwer cwiny ma tye tye pi wan Acholi ma watamo ni ka iyelo ngat oywek ci in bene iywek ka iyelo ngat oywek ci in bene iywek anene kong dok watemo kong yweka i gin mapat aye watemo yweka i kom gin mapat ki yet. Pien ka iyeto ngat moni tam ka iyeto ngat ngat oywer ci in bene ibiywer ci atye ka neno mugobane pe tye ka dwogo maber tutwal bot wan Acholi pien en wan Acholi wamaro ni ka inen lawote tye i peko in omyero ibed inyero ka lawote tye inyero nongo in cwiny tye icwer. In atye neno gin mo ma peko mo madit i Acholi kany ma dong okato i kare ma pe ber oweko lok me yet obedi an abino ka gamo lok pa omera ma gilwongo ni eni bad news Can, Can An angeyo ni in ingeyo nying ka kicako nyini ocan pol kare ni nongo kare ma ginywali ni nongo babani ki mamani gibedo ka kato peko matego dok gibedo ka kato can maraco ene kare eni ene kare ma ginywali kwede in ma omyero in idwok pwoc Bot lunyodo ni pe en ki nywali kare marac lunyodo bene deno kede can wek ecako nyi itini ni ocan en in ipe ka neno gin eni i acoli kany ki cako nyi ikom gima nongo obedo ka time nyo ki nywali kare moni ce in ka iwaci in imaro yet tutwal dok yet eno dong in icamo iye ci kur wa ki kur wan ki rye ki cwan i lain i gang pa Babani. Pen warye i lain i cwano cingwa, nongo warye i ngo? I lyelli. Wabedo ki cwano cingwa kida. Pen gin ma in itye ka yetone i kom megiwa-ni, i kom mamani tye. Gin ma in itye ka yetone i kom megiwa-ni, i kom Maru tye. Gin ma in itye ka yetone i kom megiwa-ni, i kom Lameru tye. Can? An awor, abedo piny, akwanyo kare, agoyo cim ki babani, babani owacci ni ka akur manok kitye bici anongo ni agoyo cim bot omin woru ma nyinge kilwongo ni Oryem, Oryem cimme atemo kwer pe odonyo, atemo cim bot omeni, agoyo cim bot omeni cim odonyo. Gin ma onongo omeni onongo dwane pwot pwot ma ocan meni dwano liyo ya meni dwane liyo liyo mo ma meni kato pud nyam eno can meni pud nyame onongo meni dwane liyo liyo dwane pwot ero ki bor bor onongo lok mene amito lok ni ero ka aweko aweko aside wek

Wai an anga ko? Oh eni aye tye lok ki ambasada. Wai ambasada ni ki gin ango? Ngeyo jo me caro caro wun jo me caro caro pe wungeyo tyen lok ambasada kono ngo gini. Ci wabedo kek ka lok ki meni acunu meni ki cim meni oye bene keken dong anongo ni

Ai iweko pi Lonson pa bino, ma bino lwongi wa i jaki cito rum jang giti nyamo mari ye nyamo raki ci winy koko pa meri kong giti kede. Iweki.
Won ocan, abasada labista, nyama mamot, kodi wek anywal apoya calo can. Eh, ye.
Gimi tem, put papa maki yot, wek acob misone kum meni kong, kene acobo misone kum mamani.

cung kare wa icok weng aa nye rac ye aba nyutu idi pera mire ni aa ibe ki ngec ni an dano madit an ti caji woru ti lalwak pa omeni ti lalwak pa woru lok eni wun ocan pe ikec iye nono an amyero anyut iwu ngeto can ni pe in ipwonyo wodi loyo An amito apwony wodi macalo can-ni, apwonyo wodi ki diro, ki ngec, ento nongo kong omyero an aloki ka adug kong cwak mino can kong ka wek an apwony ocan, omyero angot mino can kiti kiti ayaro mino can ma ocan bino nongo wa odeyo pa mine weng tye ka maleng ci lawa ocan tyeko ticca bino ikwanya i meni ium maber ci ium cuka iye iniang wai ocan.